Min-novelli, ir-romanzi u l-essays, għall-poeżija u l-lirika, akkumpanjata mill-mużika. Lon Kirkop huwa kittieb żagħżugħ tal-lirika li laqa' l-istedina tagħna sabiex jitkellem dwar il-Malti u dwar il-kitba tal-lirika.
Jiena meta kont żgħir kont minn dejjem. fil-mużika u fit-teatru u jisu ħassejt li l-pass li jmiss pers li kont nikteb il-mużika u għalli nibda nikteb il-lirika. U jina nħossa bħala vantaġġ li jek tkun qed tikteb il-mużika ta' kanzunetta u tikteb il-lirika tagħha inti stess għax tkun tista' tikkumbina il-kliem u l-mużika nara li l-proċess ikun iżjed faċli għax tkun qed tiktibhom it-tnejn f'daqqa.
Biex weldu dak li jsir.
Bħala temi inħobb nistħarreġ ħafna t-temi li huma dawk it-temi soċjali tal-affarijiet li jkunu qegħdin jiġru madwarna kemm forsi minn esperjenzi personali, ma kif ukoll anki ta' stejjer li ġili nkun smajt u ngħid eħe dan jista' jkun suġġett tajjeb ħafna biex nikteb lirika fuqu u hekk noħloq iżjed diskussjoni dwar dak is-suġġett partikolari. Pereżempju, waħda mit-temi li nieħu pjaċir li nistħarreġ fil-kitba tiegħi, anke mhux mhux fil-lirika biss, imma nħoss li fil-lirika toħroġ veru sabiħa hija l-imħabba ma jista' jkun illi mhux l-imħabba dik li nafu biha aħna ta' kemm inħobbok u dak kollu ġifieri li huwa normalment sinonimu ma' diski li huma tal-imħabba. Imma nieħu pjaċir naqbad pereżempju tema ta' mħabba li forsi mhix daqshekk tipika u nipprova noħloq xi ħaġa, noħloq xi ħaġa ġdida jew nitkellimha minn perspettiva differenti li normalment ma nsegbux biha ġifieri. Il-kanzunetta hi klassifikata fl-ewwel post. Awtur u kompożitur Lon Kirkop. Kanzunetta fil-kexxun, tkanta Alexia Micallef. L-esperjenza tal-Jum tal-Poplu kienet tista' tgħid l-ewwel l-ewwel festival tiegħi fejn ktibt il-kliem u l-mużika ta' tal-kanzunetta, kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Bħala lirika Xtaqt illi nitkellem dwar is-suġġett tal-eating disorders, tal-anorussija speċjalment, għaliex ħassejt illi kien hawn daqsxejn ta' nuqqas dwar dak is-suġġett partikolari, speċjalment kanzunetti li forsi huma kanzunetti moderni li nisimgħuhom bħalissa. Allura ddeċidejt illi nikteb din l-istorja mill-perspettiva ta' din il-vittma li għaddejja minn dawn il-problemi u nwassalha wkoll b'melodija sempliċi ħalli ħalli nistgħu ngħidu l-focus ikun ikun il-lirika u l-istorja nnifisha. L-għajn tal-poplu kienet esperjenza sabaħa ħafna mhux biss għaliex għaliex irbaħna ma li tkun hemmhekk u tintaqa' ma' kantanti oħra u mbagħad wara tieħu l-kummenti anke tal-ġurija u hekk li tgħinek ħafna u ġġib esperjenza

Nemmen li hija importanti ħafna li l-użu tal-Malti fil-kanzunetti. Ħafna drabi meta nkunu qegħdin nismgħu kanzunetti, l-maġġoranza tagħhom ovvjament ikunu b'lingwi oħra speċjalment bil-lingwa Ingliża. Jiena nemmen li l-lingwa tagħna hija hija lingwa sabiħa ħafna u hija lingwa versatili. Kien hemm żmien fejn konna naħsbu li l-Malti jinstema' daqsxejn ħarex mal-mużika, imma naħseb tul dawn l-aħħar ftit snin l-apprezzament lejn lejn lingwa Maltija anki fil-qasam tal-mużika qed jiġi iżjed apprezzat u nemmen illi hija hija l-lingwa tal-poplu tagħna hija l-lingwa nazzjonali u jiena bħala bħala awtur jiena anke bħala persuna nitkellem bil-lingwa Maltija allura nħoss illi illi sabiħ ħafna illi naqsam il-lirika tiegħi u l-arti tiegħi bil-lingwa illi illi naħseb biha.